Garagum çölünden getirilen depder. Bäş ýyllap sandykda ýatyrylan depder, Hany seniň gara gözli awtoryň, amanmy, esenmi? Maňa jogap ber. Tagtalaryňy tahy ýaly keşdeläp, Ýüregim teniňe siňdiren gözel, amanmy, esenmi? Maňa jogap ber. Şony bilmekçi men, bar zatdan ozal. Ezizim, ezizim, ezizim diýip, on ýyllap ah çeken gahryman ýürek gowuşdymy eziziniň ýüregine, onam bar zatdan öň bilmegim gerek. Haýsyny soňundan sorajagymy, haýsyny öňünden bilmedim depder, ikisi-de biri-birinden eziz, iki sowala-da Birden jogap ber. Iki sowalmydyr, kändir sowalym. Nirede berdili, nirede kömek? Gelin berkeli geldimi öre? Hany agyr bally, hany kömelek? Geldimi geldimiz ajap ýigdimiz? Nirede Atanyýaz, nirede topar? Nirede Kakabar, Myratdyr Nurym? Hany Rejebaly surata çeper? Bular diňe bir guýudan gidenler, hemmesini sanasak, Uzaga çeker. Bularyň hiç haýsyny tanamasam-da, bir zat meniň üçin bellidi belli, gidenleň hemmesi biz üçin gitdi, gelenleň hemmesi biz üçin geldi. Gelmedikler biz sebäpli gelmedi, ölmedikler biz sebäpli ölmedi, ölüme-de, ömüre-de sebäp biz şeýle wagtda bolmalysam şeýledi. Düşnük güldi maňa ýene-de bir zat. Düşnük gül dälmidir hemmämiz üçin. Şeýle bir synagdan geçipdi olar. Ölmekligem kyndy, ölmezligem kyndy. Soradym, jogapsyz galdy soragym. Depderim dymdy, özümem dymdym. Bir aýlap aýlanyp çölüň içinde. Soragyň jogabyn getirdim gumdan. Getiren jogabym gysgady gysga. Gidenlerden diňe geleni çölli. Gülnäzimiz bolsa ezizim diýip oturypdyr otuz ýaşyna çenli. Garaşypdyr otuz ýaşyna çenli. Emma ezizinden bolmandyr derek Öleniň yzynda ölýänem bardyr, ýöne beýle ölüm kim üçin gerek? Ölen üçinmi? Ýa özüň üçinmi? Ýok, ne ölen üçin, ne özüň üçin. Ölenlerimiz ölmänlere ahyreti yzynda biziň hem ölmegimiz üçin. Ol ýigidem gördüm. Gülnäzem gördüm. Iki çäýnek çaýam içdim elinden. Bir sagatlap gözüm aýrabilmedim inçe ýüzli, Goýun gözli gelin. Bir sagatdap gözüm aýra bilmedim. Eziziň deregini tutan ezizden, Eziziň deregini tutjak ezizden, Telärde myrlapjak ýatan ezizden. Şol seredip oturşymy ýatlamda, Özümden uýalýan heniz-henizem. Geçiň siz günämi geçiň, ezizler. Sizde birje şübhe döreden bolsam, Kyrk dokuzyn il-gün üçin seretdim, Size elli gezek sereden bolsam. Ejiz setirlerimiň aralygyndan, Goý, bu gün hemmeler seretsin size, özüňizi görüp bilmediklerem seretsinler diýip seretdim size. Bir ýigide, bir Gülnäze seretdim. Ölçedim olaryň mynasyplygyn, Eziz barka, mynasybam bolmazdy. Eziz ýokka, meger, mynasyp bu gün. Agajet, ýuwaşjaň, sypaýy ýigit. Irimçik ýüzlüräk, köseräk gaşly, Gülnäziň yzynda sersepil bolup, alaňdan-alaňa ylganmyş bäş ýyl. Çaý içdik, oturdyk, gürrüň edişdik. Çözdüm ýene-de bir mümkin sowaly. Durmuş neressäniň aýaly? Bir görseň Gülnäzden, uzrak ýaly, Bir görseň Gülnäzden. Kiciräk ýaly. Solagrak bolsa-da Gülnäziň ýüzi, gany ýerindedi, durdy, reňki, reňkleň ýaly şar gara gaşlar, bugdaý reňk ýüze, salýa garaňky. Inçemik, uzyn boý, süňk başly gelin. Sypaýy, mähirli, hemem dogumly. Megerem, şoň ýaly gelni bolanlar hem gelinli boljak, hemem ogully. Şol düňkleriň eti malyny ýetirseň, gelniň näme maýa boljak ol maýa, ýöne weli gelin şu durşuna-da entek-entek boljak üstüňe saýa. Ýigit şadyýandy hemem alçakdy, gelin şadyýandy hemem gamgyndy. Öňki gammy ýa-da soň dörän gammy, bulary birbada saýgarmak kyndy. Ony çyllap ýola sereden gözler göz diýibem şol gözleri aýdaýsaň. Megerem, henizem köşeşen däldir ýürekdäki on üç ýyllyk gaýdansoň. Ýok, olar üstünden tupan syrylan goşa deňiz ýaly lowurdap durdy, ýöne entek ol deňizleň düýbünde şol tupandan galan çöplerem bardyr. Ol gamgyn nägeriň başga zatdan däl, diňe bir şondanam bolmagy mümkin, ýeke şolmy ýa-da soň dörän gammy ýa-da ikisemi, saýgaraýmak kyn. Birisiniň bolmagy-da ahmaldy, ikisiniň bolmagy-da ahmaldy, men onuň sebäbini sorap bilmedim, beýle zady sorap boljagam däldi. Ol ýigidem gördüm, Gülnäzem gördüm, Bir okara çaýam içdim elinden, Eý, sen han guýysynyň goýun çopany, Seniň bagtaň ýok diýen gelinden. Belki, öz bagtyňy duýýanam dälsiň. Bagtlylar duýmazok bolýa bagtyny, Bagtlynyň öz bagtyny duýmagy üçin ýatlamagy gerek bagtsyz wagtyny. Ýaşlyk hödürsiz geçen garrylar, Şeýdip ölçeýändir öz bagtlylygyň, Sen bolsa ozalam, häzirem bagtly, Meger öňküňdenem has bagtly bu gün. Ezizim, ezizim, ezizim diýlip, Tört müň tört ýüz togsan gije-gündizi Ýoluna bakylyp geçirilen ýigidiň Deregine seçilip bilmegiň özi, Diňe şunuň özem, hut şunuň özem, Seň üýtgeşik bagtlylygyňa şaýatdyr, beýle bagty arzuw etmesek-de biz, miýesser bolanda ullakan zatdyr. Aýratyn pidaly boldy bu göreş. Göreşler hiç wagtam pidasyz däldi, emma şol göreşde bagtsyz galana bagt bermek bu döwür bagtlylyk dälmi? Bagtlyny has beter bagtly etmegiň, dünýäde ullakan zatlar hakdyr, emma bagtsyzlary bagtly etmeklik, megerem, ondanam ulurak bagtdyr. Eý, ajaýyp ýigit, sende-de, meger, bardyr şonuň ýaly bagt berýän ýürek. Ýöne öz ýüzüňe aýdyp bilmedik bir sözümi indi aýtmagym gerek. Gülnäziňem gördüm, özüňem gördüm, herkişä ýetdirmez oň ýaly gelin. Meger beýle gelin başga-da köpdür, ýöne beýle geliniň azdygynam bilgin. Hawa hem köpdürler, hem azdyrlar. Ikisem dogrudyr, azdyr hem köpdür. Watanyň başyna iş düşse birden, şonuň ýaly bolar ýene-de köpler. Olar iline-de wepaly bolar, ezizlerine-de wepaly bolar, Belki gaýta bulardanam beterräk garaşar, söweşer, göreşer olar. Emma häzir öňki göreş edenler biziň aramyzda olardan azdyr. Soň dörän şu köpler üçin şo döwürde göreş eden şol azlar asla-asla ynjadylmaly däldir. Şol sarylar, şol jamallar. Gülmezler. Üç ýyl on bir aýyň dikeni Watan, şol bägüller ýene ynjydylsalar, şolaň goran Watanynyň öňünde, megerem, jenaýat etdigimiz bolar. Sen her niçik ajar oglanam bolsaň, goly sazly nejir oglanam bolsaň, diňe bir Wolgadan ýa Okadan däl, müň derýadan geçen oglanam bolsaň, diňe Garagumda goýun bakan däl, Garagumy açan oglanam bolsaň, mahal-mahal ak depeleň üstünde, Ezizini ýatlap ah çekip pinhan Seni bir dem salym ýa ondanam kän Ýadyndan çykarýan bolmagam ahmal Sen ony-da gaty görmegin ýigit Çykarjak bolmagyn başga bir many Şeýle minutlarda diňe seni däl Enäni-atany bütin dünýäni Ýadyndan çykarýan bolmagam ahmal